O, canlyniad siomedig iddo, Nathan. Um, colli yn dim i tre ffynon. Um, ond mae'n neis fod yn ôl, dwi'n siwr. Ydy, mae'n neis fod yn ôl. Um, Swn i'n dweud, to peth pwysica yn pre-season ydy um, dod yn ôl i'r, obviously, uh, uh, y match practice na, dod i, dod i arfer efo pethau nath gael ni successful yn dwytha. Um, Ia, dwi'n meddwl, da ni wedi, da ni wedi chwarae'n oce. Okay. Um, da ni wedi trio chwarae um, y ffordd iawn, y ffordd da ni wedi bod yn chwarae tymor dwytha. Uh, wedyn, tis bod wedyn oedd y cael yn gret, oedd y pel yn symud y slo. Ond efallai maen nhw wedi mynd ar, ar bwrpas hefyd. Felly, um, yndan, da ni siomedig, da ni wedi colli, achos dwi'n meddwl mae'n bwysig i gael yr winning mentality yna i, i fynd o hwnna ymlaen i'r tymor. Felly, um, ia, efo wsos, wsos calad o ymlaen i wan, dwi'n meddwl fe rhaid i ni beth ddechrau wneud dda yn well i gem nesaf, um, sadwn nesaf. Um, oedd ti am heddiw, y sgwad ti ddod, mach mix match oedd y mm -hmm. um, hanner gyntaf a gael hanner ynddo. Um, ond tiwod, mae pan ti'n dod i tref yno, ti'n gwybod bod chdi fewn am, am batlu iawn, dweud. Yndwyt. Yndwyt. Um, fel o, nath i pan i allan heddiw, ond mae'n yn bwysig hefyd fod pob yn y sgwad yn gael gem, dydy. Yndi, dyna, a fatha, dyna dda ni'n deud yno efo pre-season, mae ma gyd yn neud efo pawb yn cael yr un faint o munudau. Um, mae gennym ni, mae gennym ni na ddau yn missing heddiw um, am rhesymau gwahanol. Um, ac oedd yn ei sefyd o'i rhog ifanc gael, gael y cyfle heddi hefyd i wisgo'r Cris. A dwi'n meddwl oedd nhw'n ffantastig yn enwedig um, Aled um, yn y hanner gyntaf. Dwi'n meddwl oedd o'n ffantastig yn, yn right back ar y teg iddo fo. Ond ia, to, dyna di peth pwysicaf pryd season mae pob yn gael y mynedau a dod i arfer i, to, er, er, yr gêm senarios 'na sydd yn heina sy'n mynd i cyfri pan, pan mae tymor yn cychwyn. A wedyn, da ni wedi arwyddo pedwar um, chwaraewr newydd. Beth ti'n gwybod amdanyn nhw? Yndi, maen nhw'n gret.
Maen nhw'n i gyd yn dod o rhywbeth gwahanol i'r tîm. Um, a dwi'n meddwl, dyna mae uh, Tbigs a pob yn chwilio amdan to hoge i chwarae i dre. Ti'n gorfod fod efo cymeriad a fatha jyst ma' 'na hogia lleol hefyd a dwi me'wl ma' ynna'n peth pwysig hefyd i i clwb fel Caernarfon achos pan o'n i'n tyfu fyny'n gwatsiad Caernarfon t'o' o' 'na o' 'na neb o' 'na neb lleol yn chwara yym felly yndi ma' ynna'n p- un o'r peth sydd obviously ti'n gweld t'o' hogia lleol ydyn nhw yym a trio nhw yn, trio nhw yn siarad Cymraeg, felly mae hynna'n ma peth pwysig um, well, i fi hefyd. Um, felly, yn dweud, mae'n ma gwahanol fyd achos pan ti'n chwarae gemau, especially Welsh Prem, ti'n meddwl, mae'n gallu fod yn rhyw fath o rhywbeth extra pam gynna'ch chdi hocio yn siarad Cymraeg ar y cae, achos tîm eraill yn sbio gwmpas o beth mae'n ei ddeud. Yeah. Yeah. Felly, um, na, dwi'n yn dod i'n hapus efo'r efo'r signings 'dan ni 'di wneud um, ac o'n i'n clywed bod 'na ella mae yna chance da i un, un signing arall um, cyn y season cychwyn ac eto mae o'n siarad Cymraeg hefyd felly um, yeah, edrych ymlaen i hynna. A dyn wrth nesaf gyda ni test arall. Um, I ddweud gwir, i dipyn o her, mae, mae Bai Colwyn yn, um, dwi'n siŵr fydd yna'n dod i'r ofal eisiau cyrraedd ni fydd. Beth fyddan nhw yn?
Nathon ni chwarae nhw pre-season dwytha, um, obviously oedden nhw'n y English system a maen nhw wedi newid yw a dyn ni lot o signings lle lot o hogiau wedi di arfer chwarae yn y, yn y Welsh system, dwi'n dweud. Felly, um, yndi fydd hi'n test, ond na, dwi'n edrych ymlaen i'r sesa. Um, rhai fi ddeud, to, da iawn i, i win Grounsman ni. O'n i'n addo i Macaen, edrych yn ffantastig a gorau mi, mi roed i, i weld i fi yn personol, felly ie, edrych ymlaen i chwarae rofal eto os nesaf, ac yndan, dyn ni'n gwybod fod nhw'n test, um, ond eto mae'n ma cyfle iddyn ni wneud pethau yn iawn o canlyniad heddiw. Ac yn olaf, ynddo, um, ydy, so da ni'n ôl rwan, um, ydy wedi bod yn, o, lle mae'r rhad di mynd, ta ydy o'n, uh, okay, so, diolch byth, mae'r pel droed yn ôl. Ia, um, yn dechrau Oedd o'n, oedd o'n teimlo fatha, o, sgan ni'm llawer tan da ni, tan da ni yn ôl yn pre-season. Ond wedyn ar ôl 2-3 wsos, oedd o'n, oedd o'n dechrau mynd yn slow wedyn, a oedd o'n dechrau mynd yn rhyfedd heb games ar weekends, ond um, na, mae o'n neis fod yn ôl. Um, pawb wedi cael amser i to, fod efo teulu a bod ar ei gwyliau a falle, felly um, yndi mae'n neis fod yn ôl ac fath o'n i'n deud dwi'n just edrych ymlaen i chwarae ar y rofal eto di Sadwrn nesaf hon. Gret, diolch Dynes.
Diolch yn fawr Paul.